CBN a rak zohtu nan dihlak tein nan kut kan in tlai hna. Kum tawng ni le kum kul le kum thum January hlei thum zanlei sumlam pali tiang thawng kan hlat khomi kan rak chim lai. Hakha ah palik ka an tong pakhat thi pali hliam an tuar. Chin ramkawl Hakha ah SAC ralkap kutang um palik ka an tong i pakhat a thi pali hliam an tuar tiah theih a si. Nihin January hleithum zinglei sumlam pahra hrawng ah Vaul thla ding cazin caah chungkhar cazin a lami nan CDM pathum hrawng le palik paruk hrawng cu ka an ton caah palik pakhat a thi i pali hliam an tuar tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Zanlei sumlam pathum tiangah sac ralkap hna cu Hakha Dawr Hlun Sang, Kharsan Hall pawng le HBC biakinn, thlanhmun ah an um rih. Mitlung kal zong an chek hna. Nizan zongah sac ralkap cu HBC thlanhmun ah zanlei mui tiang an um tiah a chimchap. sac ralkap nih camp victoria a kahnak kongah interim maraland council nih cathanh an chuah hramhram uknak a la i sualnak ngei lo mipi hna cungah nitin in thahnawnnak a tuahtu sac ralkap nih kumtong ni le kumkul le kumthum january ni hra zanlei sawmlam pali le minute pakul ah Voikhat kumthong ni le kumkul le kumthum January hleikhat zanlei sawmlang pali le sawmnga ah a voi hnihnak tiin CNF CNA headquarter camp Victoria cu vanlawng in a kahnak kong ah Mara mizapi CDF Mara Maraland Council nih fakpi in kan do tiah Maraland Council nih cathan an chuah. sac ralkap nih vanlei kahdohnak a tuah ruangah CNF-CNA in ralkap panga an nunnak a liam i minung pahra leng hliamhma an tuar. nunnak liammi le hliamhma tuarmi hna tantakmi chungkhar nun ngaihchiatnak kan in hrawmhpi ve hna. sac ralkap nih minung ruahnak ngei loin thil a tuahmi cungah lehrul kan cham lai. Mizapi nih kan i timhmi federal democracy ngakawnak ding sac ralkap an hram a cah tiang doh ding le Chinram cozah a rannak in dirh ding ah Chinmi zapi nih lungrual tein SAC ralkap uknak kan doh lai tiah Maraland Council nih kum thongni le kum kul le kum thum January thlenghni ah cathan chuahmi ah a langhter. Mizoram Nitsualai YMA phu fon hna nih India ram chung ah bomb thlak duhlonak cathan an chuah. Mizoram nichuahlei i a ummi YMA phufa hna nih India ramchung i bomb a tlami kongkau ah sac sualphawtnak le duhlonak langhternak cathanh an chuah. January ni hra le hleikhat ah khan sac jet fighter nih Camp Victoria cu zeimawzat bomb a thlak hnu i India ramchung zong ah bomb a tlak lengah motor pakhat zong a khen tiah theih a si. Hi kong petlai in ṭio khamp a ummi YMA phufan nih English ca in dohkalnak le duhlonak cathan an chuah i India cozah cu a rannak in hma laknak tuah ding in an duhnak zong an langhter. Kum thongni le kum kul le kum thum January ni hra zanlei sawmlang pathum le cheu ah Myanmar Jazz fighter nih Camp Victoria cu bomb a thlak hnawh lio ah India ram chung i bomb a tlak caah Yao Mizo Association Tuiparaw Group cu kan lau tuk hringhran. Bomb hi India ram chung ah a tlak lawng silo in ramri ah a luangmi Tio tiva ah thase a rutmi rianṭuantu mawṭaw zong a khen. India mi hna zeirel loin a liamcia thlanhnih khan jazz fighter hi voi zeimawzat an zuanter cang i bom tiang kan ram chung i an thlak caah Myanmar ralkap cawlcang ning cu kan dohkhelh. Jazz fighter nih hin India ram chungmi lo rianṭuan, kut rianṭuan le ramri i a ummi mizapi a kan ṭihphanh caah sersatnak nganpi a si. Kumthong ni le kum kul le kum thum January na lei khat ah voihni bom a vun thlak chap caah rianṭuantu tampi cu ṭihphan ngai in a um i an rian tiang ngol a hau. Tanglei le cunglei in Myanmar ralkap hna nih international law a buarza ah fakpi in kan doh khalh. Myanmar ralkap hna nih India vawlei ah bom an thlak ti nak hnga lo le India airspace an hman te nak hnga lo India cozah pi cu a rannak ṭuanvo lak colh dingin kan duh tiah an cathanh chungah an langhter. SAC ralkap nih Camp Victoria an ka hnu in CDF Mindat nih CNF-CNA le Chin hriamtlai phu hna he raltuk ṭi ding in cathanh an chuah. sac jazz fighter nih camp victoria an ka ruang ah cna ralkap nunnak a liammi hna caah cdf mindat nih ngaihchiatpinak le forfialnak cathanh an chuah january ni hra zanlei sawmlam pali le cheu hrawng ah sac jazz fighter nih cnf cna headquarter camp victoria cu bomb in an thlak ruang ah CNA ralkap pangah an nunnak a liam i hliamhma pumi an tam tiin thawng kan theih caah kan lung a ṭha hrimhrim lo tiah CDF Mindat nih an langhter. Cukong he pehtlai in SAC ralkap nih Camp Victoria pom in an thlakmi cu CDF Mindat nih kan duh hrimhrim lo. Chin dothlannak phu pakhat a simi headquarter an kahmi hi Chin mizapi hna zei an kan rel lo a si. Chinmi hna nih sac cungah kan lungfahnak a zual chin i kan dothlennak lungthin a ṭhawnter chinchin. sac ralkap nih Chin ramkulh chungah a lamkip in rallam an sial i kahdohnak an tuah caah CDF Mindat cu CNF-CNA tal in Chin hriamtlai phu le Ramchung hriamtlai phu hna he hramhram uknak thlak ding le federal democracy rempi ser khawhnak caah thazaang kan chuah chin lai tiah CDF-Mindat nih cathanh an chuah. Sakaing peng ah zingrawl a cawmi SAC ralkap pali cu bom an puah hna. Pahnih an thi. Ye peng ah palik bawi Hlaing Min Tat cu an ka thah. Sakain peng ah zingrawl a cawmi SAC ralkap pali cu bom kan puah hna i pahnih an thi tiah Zeru Guerrilla Force i ṭuanvo ngeitu Ku Tat Ci nih a chim. January hleihnih zing sawmlam pali le kul ah zing rawl cawk ding in a chuakmi SAC ralkap pali nih an zulmi cycle pahnih cu bom an puah hna i SAC ralkap pahnih an thi i pakhat hliam a tuar tiah theih a si. Cycle pahnih in zing rawl a cawmi SAC ralkap pali cu bom kan puah hna. Amai deuh ah kalmi cycle cung i ralkap pahnih cu a hmun ah an thi. an meithal lak ding in kan i zuam nain hliam a tuar lomi pakhat nih a ka hna caah hnu an kir tiah zero guerrilla force i ṭuanvo ngeitu Ku Tatci nih a chim. Cu kahdohnak cu zero guerrilla force le Tayan nih phu pawl i fonh in an tuahmi a si tiah theih a si. Cun Mun ramkulh ye peng ah palik bawi Hlai Min Tat cu January hleikhat san sawmlam pariat le hlei nga ah ye guerrilla force YGF nih an kah i a thi tiah YGFE pakhat nih a chim. Palik bawi Hlai Min Tat cu January hleikhat san sawmlam pariat le hlei nga ah ye peng Thuka awngsang ah YGF nih an ka tha tiah a chim. Rithaisi an tlaimi cu anmah pumpak miaknak caah a zuartu sac kuttang plate pathum le thawng petu pahnih cu hriamnam he tlaih an tong. Kachin ramkulh Mungin peng Mohang khuapawng ah January hleini chun sawmlam hleihnih ah SAC kuttang rithaisi lei ṭuanvo latu palik bawi Min Kuku tang in palik pathum le thawngpetu pahnih kan tlaih hna tiah Mungin Revolution Force nih an langhter. Mungin peng i palik pathum le thawngpetu pahnih hna cu Mohang khuapawng ah bing zuartu hna cu ngunkhuai an khol tawn hna caah tualchungmi hna nih PDF sin ah report an tuah hna i palik Pawiming Kuku tal in palik pathum le Huping khua in palik thawng petu pahnih cu hriamnam le zenkuan he tlaih an tong tiah theih a si. Tualchungmi nih thawngpang a kan thanh caah kan tlaih khawhnak hna a si. Hi nu zong ah thawng kan thanh lengmang rih u tiah Mongin Revolution Force in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Rithaisi lei ṭuanvo latu palek nih rithaisi an tlaihmi hna cu anmah pumpak miaknak caah an hman i an rak zuar tawn caah a rum ngaingaimi ah an i chuah tiah theih a si. Rithaisii a mangtu hna an tlaih hna ahcun sengsawm nga an liamter hna i an thlah ṭhan hna. Anmah sinah thawng a petu hna cu senghra an pek ve hna tiah Mongil Revolution Force in ṭuanvo ngeitu nih cun a chim. Tlaih a tongmi palik pathum le palik sinah thawng petu an dihlak minung panga hna cu ralkong he aa pehtlaimi UN upade ning in ṭha tein an zohkhenh hna tiah theih a si. Mae Wine sakhan cu KNLA le PDF tangti phu nih an lak i SAC vanlawng pariat nih bom a thlak hna. Kayin ramkulh Phapum peng KNU Brigade 5 hmun chung ah a ummi SAC ralkap i Mae Wine sakhan cu KNU, KNLA le Tangti phu nih nifatin an do hna i sac ralkap leitam an thih ruangah vanlawng hmang in mipi umnak hmun pawl ah raldap in an kah tiah theih a si. December thla thawk in FFT phu pawl nih drone in nifatin bomb an thlak hna. Thlakhat chungah lung thongkhat leng an thlaknak January nili le nisari ah sakhan chung tiang an do hna i ralbawi pakhat tal in ralkap pakwa an thi. Hriamnam zong tam ngai lak khawh a si tiah KNU he aa naihniammi news sin in theih a si. Cu sakhan laknak cu KNU KNLA hruainak in FFD, BPLA le PDF pupul he An lak i sac ralkap lei nih vanlawng parade hman in an doh hna caah sakhan dihlak lak manh a si lo tiah a chim. Mewine sakhan laknak kahdohnak chungah sac ralkap lei an fah deuh caah vanlawng hman in an doh hna. Cu vanlawng nih a donak hna ruangah mipi paruk an nunnak a liam i Mathaw sac ralkap sakhan zong nih 122mm in voikul leng an kah ruangah mipi pahnih an nunnak a liam tiah khuami pakhat nih a chim. Cu kahdohnak ahcun KNLA tangti phu lei in paruk an nunnak a liam i pakul tluk hliam an tuar. Mewine sakhan cu sac ralkap caah a biapimi sakhan pakhat a si i thazaang sawmre hrawng an um tiah theih a si. CBN a zotu a ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.